Nilqakom lura magħna kif għedtilkom diġà għandi aktar mistednin hawnhekk fl-appartament tagħna fejn miegħi għandi lil Petra Bruno mir-Responsible Gaming Foundation. Kif inti Petra? Mhux ħażin, mhux ħażin. Rajtek naqra stramba llum il-ħames għax aħna s-soltu nintaqgħu. Iva. Is-soltu nintaqgħu it-tnejn u anke t-telespettaturi jkunu jkunu jidraw, jkunu jafu li t-tnejn hija l-ġurnata tagħkom ma' Ovvjament imħabba impenji oħra għamilna din is-sezzjoni illum. Kif int? Mhux ħażin, mhux ħażin. Ġifieri t-temp bdiet isħana. Bdiet isħana. Ma kollok tippreferi inti x'tippreferi? Ix-xitwa jien nħobb nitgeddes. Ma naqblux mela kif jiena inti. Jien nħobb nitgeddes u jħodd ċoklit. Dik l-għana tiegħi jien. Oh, tajjeb ukoll. Mela, Petra, matul anke dan il-programm aħna ddiskutejna diversi ehm, fatturi li jaffettwaw lil xi ħadd li ibati mill-problema tal-lob. Iżda llum ser niftu iżjed fuq is-suġġett tal-mard mentali li tista' ġib magħha anke l-problema tal-lob. Però fil-verità, Petra, vera l-lob jista' iwassal saħansitra għal mard mentali? Mela, ehm, Dil-mistoqsija hija naqa' kontroversarja. Iva, jista' jwassal għal saħħa mentali mhux daqshekk tajba, iżda ovvjament meta tnejdu logħob aħna responsible gaming foundation li ċerpersin ta' l-Onorevoli Silvio Xkembri Niffukaw fuq kull tip ta' logħob, jiġifieri kemm logħob tal-azzard kif ukoll logħob ta' dawn is-social games. Issa, bħalma tkellimna fi fi programmi oħrajn, ma jfissirx għax inti tmur tilgħab darba, Jiġifieri għandek ifisser li problema? fhimtni? Jew għax forsi togħġbok xi logħba fuq l-iPad jew fuq il-mobile u tilgħabha ta' spiss jew ma jfissirx li għandek problema tal-logħob, iżda meta inti pereżempju ddiskutejniha wkoll naħseb il-ġimgħa l-oħra tibda tara illi inti ma tistax tiffoka għax moħħok il-ħin kollu jaħseb fuq il-logħob, jew nkella tibda tħossok kull meta li tmur tilab tibda tħossok ħati li qed tagħmel xi ħaġa ħażina, hemmhekk iva tidħol il-problema tal-logħob. U min mhuwiex ċert jista' jċempel il-helpline 1777 u jkun jistgħu jsaqsuh aħjar. Iżda, x'inhi l-korrelazzjoni bejniethom it-tnejn? Bejn il-mard mentali u l-logħob. Eżatt. Ċertu affarijiet li tħoss inti meta tkun qed tilgħab, l-estremiżmu tiegħu jista' jwassal għal saħħa mentali mhux daqshekk tajba, iva. Infatti anka fuq l-iskrin ta' televizjoni bħalissa din naraw anka ehm, dan il-poster fejn hemm anka n-numru li għadek iva. anka kif kifet tajjeb inti ovvjament aħna meta jċemplu kif kont qed inti diversi drabi hemm eh, set ta' mistoqsijiet mhm. li dawn ħajdaħluk naqra f'qoxortok biex ngħidlek u hemmhekk nkunu nafu ħadd naqra indikazzjoni jekk il-problema tal-logħob hijiex problema jew le għalik. Vera? X'eżempji ta' mart mentali kkawżat mill-lob tintaqgħu magħhom? Mela, aħna fil-helpline tagħna iċemplu ħafna nies sewwa u apparti minn hekk aħna t-tim tagħna l-ħin kollu jagħmel riċerka biex kull każ differenti ikun leħaqħa eżempju tiegħu jkun jaf iżjed kif jiddilja magħhom. Bħala mard, niltaqgħu b'mod speċjali ma' anzjetà u depression. Dak huwa kkunsidrat bħala saħħa mentali mhux daqshekk tajba u dan minn fejn jiġi? X'inhi l-korrelazzjoni bejniethom? Meta inti tkun qed tilgħab, fuqek jiġi ħafna stress għaliex dik it-thrill li inti tieħu Dik fiha nnifisha tiġġenera l-istress. Issa, apparti minn hekk, jekk inti spiċċawlek il-flus ħa tikkrea stress. Jekk inti qed tiġġieled mal-familja tiegħek, qed tikkrea stress. Jiġifieri dak kollox iżid l-anzjetà. Issa, meta jkun hemm każijiet estremi ta' anzjetà, tista' taqa' f'depression. Ovvjament, depression hemm ħafna livelli tagħha, trid tiġi ddikjarata li inti bniedma dipress jew bniedem dipress minn psikjatra importanti ngħidu għaliex depression mhix xi ħaġa sabiħa imma m'għandniex għalfejn nibżgħu minnha jew nistħu ngħiduha ġifieri li saħansitra tista' twassal anke sa ħsibijiet ta' suwiċidju. Apparti minn hekk, bniedem jista' jkun OCD. OCD xi tfisser? bniedem jibda jidħol, ħajtu kollha jrid jagħmilha f'forma ta' pattern. Qed nispjegak biex iktar niftehmu mat-telespettaturi sewwa. Jiġifieri ħa ntik eżempju, jekk pereżempju inti OCD u hemm tliet bajrows, tridu jkunu jew tnejn jew erbgħa ma jistgħux ikunu tlieta għaliex il-pattern inti taħdem pattern ta' two. Jiġifieri dik hija diffiċli ħafna xi l-ħajja mhix hekk imma meta meta l-istress fih innifsu il-pattern meta inti tilab hawn ċertu lob jintlabu b'ħafna numri, ruled u l-affarijiet. Mhm, mhm. Ħafna minnhom, ħafna minn daw ir-reġimenti, ħafna minn daw il-patterns jistgħu jikkawżaw OCD. U apparti minn hekk, Tista' ukoll f'każijiet gravi tkun bipolar. Bipolar hija bniedem ma jafx ikun medium. Żewġ estremitajiet, jiġifieri jew estrem happy jew estrem imdejjaq, jiġifieri ħażin ħafna. Meta inti tkun qed tilgħab u tkun tħoss dak l-istress u l-ħtija ġo fik, Qatt ma jirnexxielek tkun moħħok mistrieħ. Allura meta jirnexxielek tinsa ftit tkun happy tmur tilgħab immens, tixxi kulma tara, kuntent, kollox jgħaddi. U mbagħad meta titlef dawk il-flus tkun litteralment dwejjaq kbar illi f'ħinijiet daqshekk koroh inħeġġuhom iċemplu l-helpline. Mela, il-qraba u l-familjari tal-persuna li għaddejjin minn din il-problema, kif tista' tgħin? Mela, xi ħaġa li dejjem ngħid huwa biex ma niġġudikawx, jiġifieri m'għandniex niġġudikaw. Xi kultant il-familjari ma jifhmux għaliex għax forsi jkunu qed ibatu huma wkoll. Inti meta tara bniedem qed jgħaddi minn dik l-esperjenza l-istress mhux fuq biss ikun anke fuqek sewwa Jibdew jitilfu l-kontroll għax tgħidlu x'tgħidlu dal-bniedem ma jibqax jifhem jibda jgħix f'dinja għalih. U nħeġġuhom iressquhom għall-għajnuna, iressqu l-vittmi nnifishom għall-għajnuna u anke huma stess għaliex huma wkoll iridu l-attenzjoni tagħna u x'hekk. Hekk hu, Responsible Gaming Foundation x'inhi tagħmel sabiex tgħin lill-persuni li qegħdin jgħaddu minn dil-problema? Mela, l-ewwel pass. Naf li għedha tagħmel ħafna affarijiet, ta' ġifieri. Apparti mill-affarijiet l-oħra li qed nagħmlu mhux ħanqgħod nsemmihom għax dħalna f'affarijiet fihom fi programmi oħrajn. Il-helpline ovvjament dak huwa l-ewwel pass. Dak huwa l-ewwel pass biex tingħata l-għajnuna. U t-tieni pass li qed nimxu lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla jew f'nofs is-sena d-dieħla ħadd infetaħ residenza speċjali għal dawn il-vittmi kemm familjari tagħhom, jiġifieri anke l-familjar tagħhom ikunu jistgħu jiġu jgħixu hemmhekk, hemmhekk ikollhom terapija u trattament ħolistiku, soċjali, emozzjonali, mentali, jiġifieri minn psikjatri sa psikologi, ikollhom trattament ħolistiku kif xieraq biex tingħata ħajja ġdida għal dawn in-nies u x'hekk. Ekku. Qed ikun hemm anke telefonati fil-helpline? Iva, ħafna. Infatti, ħaf ifhem. Sinjal tajjeb għax qed jertqu għall-għajnuna. Eżattament, sinna mhux għax hemm ħafna nies li sfortunatament. Aħna t-telefon, aħna t-telefon nixtiequ ħidoq il-ħin kollu ma jqafx. Imma ovvjament għax nafu li l-problema qiegħda hemmhekk. Iva, jersqu ħafna l-għajnuna u nfaħħruhom u ngħidulhom li għandhom kuraġġ kbir għaliex biex tammetti dak huwa l-ewwel pass. Huwa diffiċli ħafna biex tammetti u li jċemplu u jfittxu l-għajnuna, aħna ma laqas jgħidulna isimhom ta' ġifieri laqas insaqsuhom għal isimhom. Eżatt, anke għal min forsi jkun għadu anke fi stadju bikri fejn għadu ma jafx fil-verità jekk hix vera Jekk hix problema jew le, dejjem jista' iċemper kif qed tajjeb inti m'hemm għalfejn li jħalli ebda dettalji assolutament xejn, però ovvjament jekk wieħed ħajħalli iktar naqra dettalji intom min-naħa tagħkom ħajagħmililkom naqra iktar faċli biex forsi tkunu tistgħu anke tkomplu ssegwu anke lil dak l-istess persuna. Iva, iva. Apparti minn hekk, jiġifieri fil-helpline tagħna mhux talli nisimgħuhom biss, nisimgħu l-problemi tagħna li xi kultant in-nies laqas iċemplulek għas-soluzzjoni jkunu jafu li għandhom problema u jirranġaw u jkunu jafu li jridu jifu, ma xi kultant ikunu jridu jiftħu qalbhom. Mhm. U qed nindunaw illi il-maġġoranza tat-telefonati il-problema tagħhom tkun il-lob sewwa, imma problemi ikbar bħal nuqqas ta' self-esteem u diqa u mhm. dwejja li jħossu ġo fihom tkun problema ikbar mill-lob u jmorru jilabu ħabba daw il-problemi. Meta ħna problema twassal għal oħra. Twassal għal oħra u l-affarijiet li jisom jikkumplikaw iktar ir-ruħom. Allura ħna li nagħmlu niddiljaw mal-problema tal-lob imma fl-istess ħin nibatuha mand psikoloġi li huma b'xej jagħmlu appuntament, ġifiri kollox minn għaqdiet u sapport, nissapportjaw lil xulxin u niddiljaw ma' problema waħda wara l-oħra. Ovvjament jieħu żmien, imma jekk hemm ir-rieda u xek il-problema għandha tissolva. Huwa importanti anke appell anke telespettaturi tagħna jekk forsi hemm xi ħadd li jaħseb li għandu din il-problema. Forsi għadu fi stadju daqshekk naqra bikri fejn forsi għadu ma mettix miegħu nnifsu li għandu problema. Hemm l-għajnuna, importanti, hemm l-għajnuna ħan nerġgħu anke nirrepetu anke n-numru tal-helpline li huwa wieħed seba' seba' seba' dak huwa n-numru fejn tistgħu anke tagħmlu anke l-kuntatt anke fuq l-iskrin tat-televiżjoni anke tellgħinna anke wkoll anke din ehm, din il-grafika. Tiddejqu xejn tirrikorru għall-għajnuna. Hemm nies li qegħdin lesti hemmhekk għat-telefonata tagħkom. Grazzi għal Responsible Gaming Foundation. Grazzi ħafna Petra. Jiena f'isem it-telespettaturi nkompli nirringrazzjak ukoll kif nagħmel kull ġimgħa tal-ġid li qegħdin tagħmlu bħala fondazzjoni kemm Malta kif ukoll Għawdex. Grazzi ħafna Petra. Aħna minn hawnhekk immorru għal waqfa qasira ta' ftit sekondi mbagħad minn laħa terġgħu ssibuni fil-kċina fejn hemmhekk mid-dehra s-Sur Kasenġan għandu l-ewwel platt lest. Bqgħu magħna.